Amek i d-ittili lɛaqed neɣ amek ara tili lemɛahda mi ara yilin sin yemxaṣamen? Deg lɛahd aqdim yella asmi ara yilin sin yemxaṣamen ad d-ikcem yiwen gar-asen ad s-yini d akken ilaq ad ttemṣalaḥen. Maca i wakken ad tili lmuṣalaḥa ilaq ad ilin Dinit kra n likondisyon, dinit kra n lcuruṭ ara iǧeɛlen lmuṣalaḥa-nni ad tesɛum azal. Dɣa ad ddmen yiwen n wesfel neɣ ad ddmen yiwen n uɣersiw ad t-bḍun ɣef ɣef snat neɣ ad t-bḍun ɣef sin. Dinna, win akken i iḍelmen ad d-iɛeddi ssinna. Lmeɛna-s d akken ma yella yuɣal ar wanect-nni, atan akkenni i yebḍa akken uɣersiw-nni ɣef Sidi Ḥriac ara yettwafḍu netta, akken daɣen ma yella ur yuɣal ara ɣer ccɣel-nni, atan amzun d aɣersiw-nni kan i yewwin unuɣ-nni. Ayagi-nni yeḍra daɣen deg lɛehd aqdim, anda. Ibrahim, Sidi Ṛebbi yessuter-as i wakken ad ibḍu lmal ɣef sin iḥerkac. Deg laṣel n ddunit, ixef wis xmesṭac taṣentart tis ɛecṛa, yenna-ak yeddem-d lmal-nni meṛṛa, ibḍa-ten ɣef sin ɣef sin di tlemmast. Issemqabal leṣnaf-nni wa gar-asen, wa ɣer wa. Ad nwali dakken. Sidi Ṛebbi yessuter-d i Bṛahim i wakken ad ifreq aɣersiw neɣ iɣersiwen, dɣa ifreq-iten. Yenna-k d akken mi i Bṛahim tewwi-t tnafa, Sidi Ṛebbi iɛedda-d deg tlemmast n iɣersiwen. Dɣa dinna i yexdem lmeɛahda akked Ibrahim. D acu ara d-nesfaydi neɣ d acu ara nefhem deg imeslayen-agi? Lmeɛna-s d akken lɛahd-nni neɣ lɛeqd-nni neɣ lmeɛahda-nni i xeddmen akken yimdanen deg wagar-nsen, Sidi Rebbi ixdem-itt d umdan, Akken daɣen, c'est le faible, c'est le plus faible ara d-iɛeddin deg tlemmast. Sidi Rebbi d netta i d-iɛeddan deg tlemmast n iɣersiwen-nni. Dɣa yebɣa ad as-d-ibeggen d akken lemɛahda ara yexdem Sidi Rebbi akked yemdanen, atan d netta ara d-yasen deg ṣṣifa n umdan u ad iruḥ ɣer umidag. Ccɣel i yexdem neɣ lmeɛhda i yexdem dagi Ibrahim akked Sidi Ṛebbi, en réalité d Sidi Ṛebbi i d as-d-ibecren i Ibrahim amek ara yi-tili lmeɛhda tameqqrant yellan d lmut n Lmasiḥ ɣef ṣṣalib. Ad nwali lecɣal akkit i yexdem Sidi Ṛebbi deg Lɛehd Aqdim Lemɛahdat n Daylas, d lemɛahdat i d-ittawin ɣer lwidak. U lemɛahda tameqqrant ixdem Sidi Rebbi d txelqit d yimdanen, ixdem-itt yid-neɣ, imi i d-yusa Lmasiḥ yemmut fell-aneɣ, i wakken nekkni i yellan, yeɛni d imednuben, yebɣa ad aɣ-d-yawi ɣur-s, ad aɣ-isameḥ ddnubat-nneɣ, u ad ixdem lemɛahda